Ebi nebiateko bia Kisii FM, enka y'omogusii.
Nagosogeirie omwancho omotegeria nonsi asobete naende chigaki ne chingiyango chigokwaregena ase omorobori bw'ebiateko korwa Kisii FM nere enka y'omogusii. Erieta riane Daniel. momanyi. Kani omobisa omobe na omobisa omosani, omosacha oyomo nigo achie kogorera omosani oye onkubokia ase ekero banywa, amoibere esimi, goika ase abwate ona gokong'onto buna ekonu. Aya nigo akorekana kenyerere echia gotoka Bonyamatu Tawada, West Mugirango, ime ye county ya Nyamira. Omogusii natebete ng'a kware korimang'ana kwanyora nonde nkonyariare. Aya nigo agocha engaki omosani oyomo anyara koimokia omosani oye, bakanyara koenda eyemo ase eyemo, goika ase enyomba ekonywa ekenyuigwa gose ekonywa ebibe buna abanto bande togokeroka. Irang'ora. Naki banyarete goika ororo, nigo banyarete kogora ekonywa eyio ase banyarete konywa, bwa mono bakanyara goika engaki bakonyara kogenda. Korende omosani oyo iga onyarete koira omosani nache komogorera, ere konyora nigo arete ng'a akonyora otiga. Ringiro ake ase anyarete kogorerwa omosani oyoye akaba ng'a orariire chitoro, korende ase omosani oyoye ochiete kogorerwa, asoete omoboko na kobua mono akanyara komomincha esimi. Ase bono omosani oyo anyarete korara goika chinsa akanyara gotaboka ase ekiatemete koboria aba barenge ang'e ng'a kayio esimi yane ere, korende ekanyara kobora pi. Abambasani b'amamioro.
Engaki y'obochunguzi yanyara gosoa eyemo ase eyemo ase enchera y'ogotaka komanya kayio esimi.

Akabua mono, akabatua, mpaka agatonya amache ase abasani na abaibi, amo nabamate, amo nabanto babaye chinchera, nigo banyarete gosangia ekero bakonyara koira ase ing'oya yaye, nigo anyarete koigwa esimi, naende akoigera omosani oye onyarire komogorera na gose komorusia ere oki, erinde nigo abanto banyare goteba ng'a kai, omosani oyo gakogorera endagera naende gwasoa komoibera. Takari. Naro omosacha atema gotegerera, agateba ng'a kamokoria, mwarabita kuna.
Omokungu oyomo nigo abeke echiiko nyomba na kogenda echiiro, na gotiga abana baye batato ime. Ase bautie amakweri ase ekebao gi'esindani, aya nigo akoreka na Sunika Township, eyio egotoka Omorenda Bonyanchaire, Bonchari, ecounty ne ya Kisii. Omosubati oyio oyomo omoonchoreri nigo arete obosooku ase omochie oyio Sunika, magega y'ogosiekera abana nyomba na gotiga echiika ere nomorero, abwo ase baaborwe oxygen goika bagafaint. Naki bakaba bakoirwe ase enyagitari. Amang'ana amakong'u.
Abwo ekero babete bagoikigwa ase enyagitari, nigo babete bakobekerwa omoika, korende abwo barenge abana batato, abwo ase Nyasae arocherete abana aba amaabera, akaba okobairaneria obogima bwabo. Yeso nomonyamaabera.
Na ekero abaamate b'omochie oyio baigwete ring'ana erio, nigo babete bakoraga egento ekio ekiara. na goteba ng'a abasubati aba bamenyeti ase chitaoni, onye ekero kende obogima bwabasinyire ekero bakomenya ase oboiko bw'ense eye, tibabaise korosia ebitendo bi'okoba bi'ogoita abana, ase engencho bana tibabwati kemocho kende gionsi ase abaibori. Yabeire bobe. Na ekero egiatoko giasoete ase omochie oyio, nigo kianyorete abanto abange ba. Korera na goteba ng'a ekero okonywa omonto aganeti konyora abana, na ekero agoika gosinywa kobarenda osoa kobakorera ebitende aganeti goita abana abwo, kero kende barabe bakomokonya ase obogima bwaye, nigo barachie koimokia egetambo kero na abamenyi bare ase omochie oyio, batake komanya oyomo ase oyomo ase akorwa, na ekemoretete ase etaoni eyio, ase engencho ebikore ebinge bi'obogaidi biabeire bikorekana ase ekenyoro ekio, na ase etaoni eyio omochie o Suneka, abwo ase babeire bagoteba ng'a nonya ne. chitendanti chiria chie chinyomba, ekero bagokomboria abanto tiga bamanye ng'a nabanto bare nabagaaka babo gose nabanto bare abaoyogi, abwo barache koreta ebitendo binde bire ebinge, bire bi'obosaria ase ekenyoro ekio. Obogima bwakong'ire.
Negiatuko kiabere kegokurera abanto korwa chinsemo ao ime ya Kenya, ekero bagendererete konyora abana, tibaba bagoita ching'aki naende baganetie kobaita, onye tibagochia goonchoreria chinguru chinga buna echio, kebe gekobatikera naende, gekarwa gekagenda nobotuki bonde obwao.
Omosacha oyomo nigo amenyire moocheri gwetana emiaka etano nomo, kobwatekana bagare kominana igoro y'oboremo. Aya nigo akorekana iranya eye egotoka Gitare Sub-Location, Nyaribari, Masaba, Ekaunti ne ya Kisii. Bono ndimorioka korwa ase chinsemo echi iga mwanyarire koba mokoigwa. Ase bono efamiri eyemo ere birero, korende nekero bagendererete korera amariga aya iga abo abatari konyara koba bakonyora onde bwensi okonyara koba gakobatinyia. Korende goika chingaki echi igano nekero batagete koremigwa korende nigo bagendererete konagotachu ensemo gochia ase eyende. Totebe bono. Ase omogaka omonyene nkeiyo iga, oyio ore ise anyarete koba kagosiria obogima bwaye gwetania emiaka etano nomo yanyarire koba kegoeta, korende nekero bagendererete konakorigia obomaene bwabo bogendererete konagotuntubwa. Ase omogaka oiga anyarete koba kagusiri obogima bwaye omwaka bwe chilifu ibere na na ikomi na isano na ibere, korende goika chingaki echi iga nigo agendererete koba ase engendu y'omochie o nyamache goika chingaki echi iga. Boigo, nonya nekero abana aba iga bagendererete na kobwatia ase engencho y'okoena ekeng'e emeroberio ye iga yaye anyarire koba kegoikeraniwa nere anyare koba gakoenigwa, korende goika chingaki echi iga omokia oyoba ogendererete na koba kogoaka nse bosa. Gaki ebitina nebibe, Ekero omogaka oye anyarete koba akagosire obogima bwaye na abana kobogoria egetambo keria goika komoikia ase engendu, korende ase bono omwamate oyo omanyarete koba akagwesokia na goteba ng'a nigo agoretie omwagaaka oyo iga oborimo bwaye, erio ekoorokia bono ng'a takonyara koba gakoenigwa ase aye iga. Naboigo gegotebekana ng'a nigo agorete oborimo obo bwensi, nere omogaka oyo takonyara koba gakoenigwa erio banyare koba bakorigia ase baranyare koba bakomoenia. irang'ora. Ase abana aba iga baboreti, abagaaka b'amaiga, Tureti goika kegambi goisera nse ase engencho y'okogaya neng'ana eye iga, korende gekareng'anigwa ng'a naende ekero omogaaka oyo iga nere anyarete koba kagwesokia gocha ase ore ong'wana wa Tabeoni nigo agorete oboremu boiga bwaye. Kabeire ase aya iga, nere kagenderete buna goika bosibwa ekegambero ase engencho y'ogobeeka ebitango bi'omobere oyokorusigwa ase enkendu. na abana aba iga kobogoria egetambo keria ase engencho y'okogenderera naende korangeria abagaaka ase engencho y'okogania neng'ana eria iga. Boigo ekero akonyara koba gakoboorigwa arete abasaiti baria banyarete koba bagotenena atari konyara koba gakobaorokia naboigo oteba ng'a omogaaka oyo iga nere orenge omosaiti naende nere orenge koonia oboremu obo iga. Aba ne chinkondi.
Gakoboorigwa anyare koba gakoorokia amariiko y'okorikerera nonya chibesa chianyarete koba gachikorugwa nigo agoteba ng'a nigo agoreta oboremu obo iga, eng'ombe y'emaa amo ne chimbori. Boigo omogaaka oyo iga ekero anyarete. Tikobaga kobibwata nere gotebekana ng'a nigo borimo boiga bonyarete koba gokogoro gwonsi ase orogongo oro iga. Yeso konya. Ase buna egekungu egetindi kiabekirwe korwa orogongo oro iga, ng'a nonye nekero mogendererete koba ase enka naboigo more nobwamato oboronge, ekoreng'anigwa ng'a nene kera omonto omino anyare koba kagosiria obogima bwaye monyare koba mokobogoria ebitambo kiro bitagwenereti ase engencho y'okogenda goika ase ebigambero, boigo gotanga emebere koba ase chimochari ase amatuko amange, nyare koba mokoeneke ng'a mwabwatokire rimo rioka. Nonye ekero mokonyara komokogora negento mwane king'a mwabekire amariko amarongo ayio eranyare kobaga kogayana, nonye namang'ana akere agocha anyare kobaga korekana korwa chingaki chia magega. Amaremo aya.
Ase bono bainyorete ogusii atebete amakweri nkegocha koborera mbusuro chiaye korwa chinsemi chiga ebiatane biatigwo ekebirati kentwe naende moigwa bikobwensa buna puu.
Embura enyinge nigo yaenekigwe ensemo eyemo na gosaria ebinto bitang'ana binto. Aya nigo akorekana Nyamonge amo na Borangi, echi chigotoka Nyamusi Division, ekaunti ne ya Nyamira. Amaicho ano namakumia, bono ab'enkuba ayachia igoro ekamesa omogoroba oyomo, egaaka emeyo okomesa okwo, egasamba emechie emenge, chiredio, egasamba chisimi chiare gochachigwa, egasamba chigoipa. Ebache

nechisase chiaye. Kanisa esembe enyango nintambe, omosacha oyomo nigo atoka, akomerera amate omokungu bw'omosacha onde, ase anyare ogosunyorwa, na gotigarerigwa enda yoka y'endagera. Aya nigo akorekana ase epaara ya Kenyenyamaribamagenche, eyio egotoka Bomachoge Borabu, ekaunti neya Kisii. Mokomba boke etana gokomba rimo, na kobua mono abakoro mbatebete ng'a esese embe nembe, naboigo negiateko kiane kiri ring'ana eri. Tumba ebitugi.
Naya nigo agocha, chingaki ekero egiateko ki'esafuri kerika iga amo naria, nekero kiabete gekobe, keka as'orogongo roiga mwaigure, Ano kianyorete bono esinema etang'ana esinema ase obogatagati bw'ebaara. Naki gekare?
Eke keirete bono ase chipigipigi gotenena nonya nechiga ase okoratenena ase okwerorera esinema. Nonya nababogoire ase chipigipigi abande goika ase enchera ende na barakoramongera korora ng'a inki kiarenge ase ebaara eria. Ase ekereng'a ekero omosacha oyomo oyio ore omosae ogokina ng'a korende bono Nigo abeire esese ende etari komoga nebichuchu, etari komoga nonya ne chingoko chinene, ng'a aiga bono nigo abeire mobere mobe gochia ase omorugia mobe omosacha oyomo, nonya nekero abeire okomotebia ng'a ande ake ekero akomorigereria agosinywa koragera, agosinywa konywa nonya namaache. Kobua mono ng'a nonye ekero amororire ande ake, nigo akona-korota ekieni kiaye. Obi.
Korende bono ekekeirera ase omosubati oyo andake ase okorosia enchera y'ogotebia omosacha oye ninki kere, ekekeirera andake bono ase omosubati oyo ase ogochika omosacha oria ng'a nere mbuya banyorane komoa nere, ase enchera ende y'okoguri chiira ng'a naki barachake obogima bwabo, gose ase chinchera chinde chi'ogochaka obwanchani bwabo. Oyo nenkondi.
Ekekeirera ng'a bono ase. Ase ekero ng'a kerabete bagwakire na esime komoata ase abaye nkonyorana, na ekero omosubari achagete eyemo ase yamo gochia ase aare n'omogaka oye ekorua magega, korende aike ekere baigete ase aria aa noyo abete bono ekoumera na amasio okerana. Ase bono esegi yabete ekobwata anse, buna eria egendete egati ya ense ya Rasia amo na Yukraini. Oyo nenkondi.
Eke kiairerete bono ase chinchera chinde chinkundi aiga amo nare ase ogotaboranwa ne chianga, Korende ase bono egeteng'a ekero abanto babete abange, ekero abande babete bagotogia, na ekero abande babete bagwatanana, nagoteeba ng'a nere buya ring'ana eri rariire rigure riramanywe ng'a ninki kere ase inche rende, ng'a bono ande ake ekero abanto banyarete omogano ng'a omosacha oyo aiga, nigo atware enaro na etabi enga buna eyio eyio eyio. Iga gochiesa. Na abasacha baria banga buna aba morenyore ase amakweri, ase chinchera chi'obotuturani ogwechoka, na ere buya gose. ere bobe?
Ere bobe pike! Eria tekogiachire, ekero keranyore ayande, nkenyagoe kobayarentera. Ebiateko na Daniel Momani. Goikera agwo mwanche omotegete na ngochia gokora omoroberio bw'ebiateko, nigo nkogosegeta ogende gotegera Kisii FM nere enka y'omogusii, goika chingaki chinene nende akoretera omoroberio oyo, erieta riane Daniel, momanyi.
Ebio nebiateko bia TCFM ase togokoretera aya twakoreire obotati na obotuki bwa isaine korwa ase emechie na ebikori na ebinyoro bionsi ase orogongo rwa Gusii.
Ebitendo binde bire ebinge bire ebi'obosaria ase ekenyoro ekio. Obogima bwakong'ire.
Negiatiko kiabeire kegokurera abanto goika ensemo ao ime ya Kenya, ekero bagendererete konyora abana tibaba bagoita ching'aki naende baganetie kobaita, onye tibagochia goonchoreria chinguru chinga buna echio, kiabe gekobatikera naende gekarua gekagenda nobotuki bonde bwao.
Omosacha oyomo nigo amenyire Mocheri. goetania emiaka etano nomo, kobwatekana bagare kominana igoro y'oboremo. Aya nigo akorekana iranya eye egotoka Gitare Sub-Location, Nyaribari, Masaba, Ekaunti ne ya Kisii. Bono ndimorioka korwa ase chinsemo echi iga mwanyarire koba mokoigwa. Ase bono efamiri eyemo ere birero, korende nekero bagendererete korera amariga aya iga abo abatari konyara koba bakonyora onde bwensi okonyara koba gakobatinyia. Korende goika chingaki echi iga nono ekero batagete koremigwa korende. Nigo bagenderete konagota chuu ensemo gochia ase eyende. Totei bono.
Ase omwaka omonyene nkeiyo iga, oyio ore ise anyarete koba kagosiria obogima bwaye gwetania emiaka etano nomoyanyarire koba kegoeta, korende nekero bagenderete konakorigia obomaene bwabo, bogenderete konagotuntubwa. Ase omogaka oiga anyarete koba kagusiri obogima bwaye omwaka bwe chilifu ibere na na ikomi na isano na ibere, korende goika chingaki echi iga nigo agendererete koba ase engendu y'omochie o nyamache goika chingaki echi iga. Boigo, nonya nekero abana aba iga bagendererete na kobwatia ase engencho y'okoena ekeng'e emeroberio ye iga yaye anyarire koba kegoikeraniwa nere anyare koba gakoenigwa, korende goika chingaki echi iga omokia oyoba ogendererete na koba kogoaka nse bosa. Gaki ebitina nebibe, Ekero omogaka oyo anyarete koba akagosire obogima bwaye na abana kobogoria egetambo keria goika komoika ase engendu, korende ase bono omwamate oyo omanyarete koba akagwesokia na goteba ng'a nigo agoretie omogaka oyo iga oborimo bwaye, erio ekoorokia bono ng'a takonyara koba gakoenigwa ase aya iga. Naboigo gegotebekana ng'a nigo agorete oborimo obo bwensi, nere omogaka oyo takonyara koba gakoenigwa erio banyare koba bakorigia ase baranyare koba bakomoenia. irang'ora. Ase abana aba iga baboreti, abagaaka b'amaiga, Tureti goika kegambi goisera nse ase engencho y'okogaya neng'ana eye iga, korende gekareng'anigwa ng'a nere na kera omogaaka oyo iga nere anyarete koba kagwesookia gocha ase ore ong'ora gotabe onye nigo agoretwe oboremu oboiga bwaye. Kabeire ase aya iga, nere kagenderete buna goika bosibie kegambi ere ase engencho y'ogobeeka ebitango bi'omobere oyo okorusigwa ase enkendu. na abana aba iga kobogoria egetambo keria ase engencho y'okogenderera naende korangeria abagaaka ase engencho y'okogania neng'ana eria iga. Boigo ekero akonyara koba gakoboorigwa arete abasaiti baria banyarete koba bagotenena atari konyara koba gakobaorokia naboigo oteba ng'a omogaaka oyo iga nere orenge omosaiti naende nere orenge koonia oboremu obo iga. Aba ne chinkondi.
Gakoboorigwa anyare koba gakoorokia amariiko y'okorikera nono ne chibeesa chianyarete koba gachikorugwa nigo agoteba ng'a nigo agorete oboremu obo iga, eng'ombe y'emo amo ne chimbori. Boigo omogaaka oyo iga ekero anyarete. Tikobaga kobibwata nere gotebekana ng'a nigo borimo boiga bonyarete koba gokogoro gwonsi ase orogongo oro iga. Yeso konya. Ase buna egekungu egetindi kiabekirwe korwa orogongo oro iga, ng'a nonye nekero mogendererete koba ase enka naboigo more nobwamato oboronge, ekoreng'anigwa ng'a nene kera omonto omino anyare koba kagosiria obogima bwaye monyare koba mokobogoria ebitambo kiro bitagwenereti ase engencho y'okogenda goika ase ebigambero, boigo gotanga emebere koba ase chimochari ase amatuko amange, nyare koba mokoeneke ng'a mwabwatokire rimo rioka. Nonye ekero mokonyara komokogora negento mwane king'a mwabekire amariiko amarongo ayio eranyare kobaga kogayana, nonye namang'ana akere agocha anyare kobaga korekana korwa chingaki chia magega. Amaremo aya.
Ase bono bainyorete ogusii atebete amakweri nke gocha koborera mbusuro chiaye korwa chinsemo chiga ebiatane biatigwo, ekebirati kentwe naende moigwa bikobwensa buna puu.
Embura enyinge nigo yaenekigwe ensemo eyemo na gosaria ebinto bitang'ana binto. Aya nigo akorekana Nyamonge amo na Borangi, echi chigotoka Nyamusi Division, ekaunti neye ya Nyamira. Amaicho ano namakumia, bono ab'enkuba ayachia igoro ekamesa omogoroba oyomo, egaaka emeyo okomesa okwo, egasamba emechie emenge, chiredio, egasamba chisimi chiare gochachigwa, egasamba chigoipa. Ebache Bono abanto bakumete engencho okomesa okw'embura yagete enene mono. Bono abwo tikobekirwe onde komocha ng'a inye getogerete, otatiga tware gotebia abanto baito ekero kwararire embura yachakire kororekana ngotue gochia, rusia ebinto ebio, bichoria emeriri yonsi pi, egere ekero enkuba egochia komesa ase ebinto bionsi na kende gionsi kerabase gosareka ase enka yao, egere onyore omorembe bw'okomenya buya tona komochia enkuba na enkuba nero, nemeremo yaye yarenge. Yeso konya. Yatiga chire kera nyora yande, yeburetere amo.
ne chisase chiaye. Kanisa esembe enyango nintambe, omosacha oyomo nigo atoka, akomerera amate omokungu bw'omosacha onde, ase anyare ogosunyorwa, na gotigarerigwa enda yoka y'endagera. Aya nigo akorekana ase epaara ya Kenyenyamaribamagenche, eyio egotoka Bomachoge Borabu, ekaunti neya Kisii. Mokomba boke etana gokomba rimo, na kobua mono abakurumba atebete ng'a esese embe nembe, naboigo negiateko kiane kiri ring'ana eri. Tumba ebitugi.
Naya nigo agocha, chingaki ekero egiateko ki'esafuri kerika iga amo naria, nekero kiabete gekobe keka as'orogongo roiga mwaigure, Ano kianyorete bono esinema etang'ana esinema ase obogatagati bw'epaara. Naki gekare?
Eke keirete bono ase chipigipigi gotenena nonya nechiga ase okoratenena ase okwerorera esinema. Nonya nababogoire ase chipigipigi abande goika ase enchera ende na barakoramongera korora ng'a inki kiarenge ase epaara eria. Ase ekereng'a ekero omosacha oyomo oyio ore omosae ogokina ng'a korende bono Nigo abeire esese ende etari komoga nebichuchu, etari komoga nonya nechingoko chinene, ng'a aiga bono nigo abeire mobere mobe gochia ase omorugia mobe omosacha oyomo, nonya nekero abeire okomotebia ng'a ande ake ekero akomorigeria agosinywe koragera, agosinywe konywa nonya namaache. Kobua mono ng'a nonya ekero amororire ande ake, nigo akona-korota ekieni kiaye. Obi.
Korende bono ekekeirera ase omosubati oyo andake ase okorosia enchera y'ogotebia omosacha oye ninki kere, ekekeirera andake bono ase omosubati oyo ase ogochika omosacha oria ng'a nere mbuya banyorane komoa nere, ase enchera ende y'okoguri chiira ng'a naki barachake obogima bwabo, gose ase chinchera chinde chi'ogochaka obwanchani bwabo. Oyo nenkondi.
Ekekeirera ng'a bono ase. Si kera ng'a kerabe tibagwakera nesime komoa riase bayenkonyorana, na ekero omosubari achagete eyiema ase yamo gochia ase aria nomogaka oye ekorwa magega, korende aike ekere baigete ase aria aa noyo abete bono ekoumera na amasio okerana. Ase bono esegi yabete ekobwata anse, buna eria egendete egati ya ense ya Rasia amo na Yukraini. Oyo nenkondi.
Eke kiairete bono ase chinchera chinde chinkundi aiga amo naria ase ogotaboranwa ne chianga, Korende ase bono egeteng'a ekero abanto babete abange, ekero abande babete bagotogia, na ekero abande babete bagwatanana, nagoteeba ng'a nere buya ring'ana eri rariire rigure riramanywe ng'a ninki kere ase inche rende, ng'a bono ande ake ekero abanto banyarete omogano ng'a omosacha oyo aiga, nigo atware enaro na etabi enga buna eyio eyio eyio. Iga gochiesa. Na abasacha baria banga buna aba morenyore ase amakweri, ase chinchera chi'obotuturani ogw'echoka, na ere buya gose. ere bobe? Ere bobe pike! Eria tekogiachire, ekero keranyore ayande, nkenyagoe kobayarentera.
Ebiateko na Daniel Momani. Goikera agwo mwanche omotegete na ngochia gokora omoroberio bw'ebiateko, nigo nkogosegeta ogende gotegera Kisii FM nere enka y'omogusii, goika chingaki chinene nende akoretera omoroberio oyo, erieta riane Daniel, momanyi.
Ebio nebiateko bia Kisii FM ase togokoretera aya twakoreire obotati na obotuki bwa isaine korwa ase emechie na ebikori na ebinyoro bionsi ase orogongo rwa Gusii.